ویلکم بیک ویور ماشاء اللہ نیو ودر ولاگ تے تھوڑا برا واپسی آئے ولاگ دے طرف خوبصورت جے نظارے تے اپنے پیارے پیارے کلچر دے تے ماشاء اللہ گھرو باہر آئے ہیں تے جی میں گھرو باہر آئے ہیں تے رونکا ماشاء اللہ چوک دے برحال ہیں تے والا تھوڑا برا آ کے ولاگ شروع کر گی دے ولاگ وال پیارا نہ ہوئے تے مزہ نہیں آندا وال پیارے پیارے ثقافتاں

تیݙوں ماشاءاللہ ملنگ بابا چھٹے ویندن کوئی علم نئیں ہے کدھے ویندے پن تے کدھے آندے پن تے باقی ماشاءاللہ ہن جیڑھی دھوپ ہے نا او دھوپ بڑی پیاری پیاری اور مٹھی مٹھی لگدی ہے آپاں ماشاءاللہ اپݨے کھوکے تے پہنچ آئے ہیں وی آئی پی تے وی آئی پی نظاریاں دے نال نال اے ویندے پن ملنگ آلی کیا بات ہے کیا بات ہے اے ویندے پن لکڑاں گھنن ٹھیک ہے نا۔ تے ایہ لکڑاں گھن کے آسن تے اپنے ہوٹل تے چا پکے سن۔ چلو تے شہزاد بھائی ماشاءاللہ ریڈی تھی کے کھڑن تھے۔ تے باقی ماحول کلچر دا اوویں ہے پیارا جیہے سرائیکی دا جیویں ہوندے۔ بھلا ہی اج اوویں دوویں کھڑے تھیا۔ باقی کافی ساریاں ہن چیزاں چینج خوبصورت جیہاں تے پیاریاں پیاریاں۔ تساں مزید نال رہسو محبتاں کریندے رہسو ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ کیونکہ بھلا سکپ کریسو تو بھلا تہاکوں سمجھ نہیں لگنی ساری سٹوری تہاکوں اساں کیا سنوائے تے کیا نہیں سنوایا۔ تے اتنی دیر اے میں بہانا روزی روٹی کرے نے صفائی ستھرائی کرے نے تے ولا ملدے ہیں تانوں خوبصورت دے نال نال اور پیارے پیارے کلچر تے پیاریاں پیاریاں انجوائمنٹ دے نال اوکے تے لائٹ ولا آج صبح دی گئی ہوئی ہے لائٹ آندی ہے کہ نہیں آندی وہ اللہ بہتر جان دے آگی دا ہو ٹھیک ہے نہ آئی تا تاں بھی ٹھیک ہے ولاگ بنے دے پہنے دیکھ صبح وائی فائی تو بغیر کوئی تک ریس ہوئی سہی تے سورج ماشاءاللہ اے تھا چمکدا ودے ہاتھ تیڈیاں خیراں لشکا مریندا پہ سورج ٹھیک ہے ویور تے باقی ویڈیو سکپ کینی کرنی ایں محبتاں دے نال نال اور ایں پیاریاں پیاریاں خوشیاں دے نال نال اوکے لو یو ٹو اوکے نال جڑے رہسوں محبتاں بھرا پیغام اور سریکی آواز دا۔ باقی ویور ماشاءاللہ سناٹا ہی سناٹا ہے اور سردیاں دا موسم ہے ول تانوں پتہ ہے کہ سناٹا تے آپے ہوندے ہیں ول اسے وجہ توں کر کے نا امن سکون ہے بالکل ہی تے ول ماشاءاللہ اوویں ہی خوبصورت جے ویو دے نال نال اپنے پیارے پیارے کلچر دے نال نال اور اپنے پیارے پیارے ماحول دے نال نال جیویں کہ تانوں پتہ کہ دھوپ سردیاں دی مٹھی مٹھی دھوپ ہوندی ہے عوام سامنے بہہ کے دھوپ سردیاں دی مٹھی مٹھی سکیندے پئن اور خوبصورت جیہاں ماحول تے اور پیارا پیارا کلچر سرائیکی نظارے تے اپنے پیارے پیارے ہو گئے خوبصورت جے ویو تے تہاڈا بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلا ماشاءاللہ اندر آ گیا سی روزی روٹی تے کرن دا ٹائم صفائی ستھرائی کر کے دے ماں تھا بارا اور جی سارے ہائی صاحب ہوری آدھے پن ساڑھے در کیمرہ مرا جی میں میں ویلاگ شروع کرن لگا تے ہائی صاحب آ کے ساڑھے در کیمرہ مارو اے ہیں اپنے ہائی صاحب پہلے بھی جی میں ویلاگ دے وچ آندے رہنے

اور خوشی فیل تھیندی ہے کیونکہ انج فیل تھیندے کہ محنت دے ریزلٹ فائنل اور پورے پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اے بابا آج صاحب اور گاؤں دے وچو چھوٹے چھوٹے بال لے کے آنے رکشے دے تے ول ساڑے شہر دے اندر جتنے بھی ساڑے گاؤں وچ سکول بڑے بڑے ہیں انہاں دے وچ بال پرائیویٹ بھی پڑھ دین سرکاری بھی پڑھ دین تے باقی ماشاءاللہ ویلاگ گھن کے آگے سے آپا پیارا جی سرکی نظارے تے اپنے پیارے پیارے چوڑے ہیں تو بعد ویلاگ آندہ پہ ویلاگ جان نہ آوے تو ول میں تا ویلاگ تو کو دیکھن دا مزہ ہی کیا نہ آسی لیکن

جان بہ گئی ہے میڈا گلا بہ گئی ہے جان جان بہ گئی ہے سنگت تے باقی ماشاءاللہ سردیاں دی خیر ہوے سردیاں آ گئی ہیں ایڈو دھاڑ دھاڑ پہ گئی ہے کیا ہو گیا ٹیپو اے تھوڑا یار ٹیپو رکشے والا اے ہاتھ کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے سنگت تے باقی ماشاءاللہ ویلاگ دے وچ جان پا لی دی اساں انشاءاللہ ویلاگ سارے میں دبنگ اور ویرل ویسی زندگی بخیر ہر ملاقات آخری سمجھو پھر ملاقات ہو نہ ہو آخری الوداع ٹیپو ٹیپو گیا ساڑا سامان چاون تے باقی سنگت ساتھ نال جڑے رہا سو ویڈیو سکپ کینی کرنی اج دا ولاگ انٹرسٹنگ کرنے وی آئی پی دھماکے دار خوبصورت جیاں تے بس ایویں ہی نال جڑے رہا سو معاف نہ کرے سو تانوں پیارے پیارے ماحول لکھے سو پیارے پیارے ساگ تے پیارے پیارے ویلیج لائف تے پیارے پیارے دھماکے دار انٹریاں جڑی جڑی بھی انٹری تھی سی آندی اوویں اوویں تو انٹری اسا اپنے ولاگ دے وچ لکھے سو آندے ٹھیک ہے سنگت ساتھ تے باقی ہن نال جڑے رہو سارے سرائیکی دے ماحول دے پوریاں پیاریاں پیاریاں پیاریاں ثقافتاں دے اساں اتے پورا اترسوں اوکے راو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی خیر بابا تو سنا طبیعت ٹھیک ہے اے سارے سرائیکی کلچر دے ماحول تے پیاریاں پیاریاں ثقافتاں ہیں سنگا ساتھ ڈسا ہے کیویں بزرگ ہوری ریت دا ریڑھا گھدی پئے ہن تے اے بزرگ ہوری آپدا سوٹا لے کے اپنے گھراں نوں ویندے پئے ہن۔ میں آکھیا سائیں کیا بات ہے امان میڈا اللہ تے ویور اپاں ول کافی ٹائم توں بعد ولاگ دی طرف آ گئے اسیں ولاگ رواں دواں کر گھدے شروع کر گھدے دوبارہ اور اللہ دے حکم نال اینوں کمپلیٹ کریسوں سوہنے رب دے حوالے دے نال نال اللہ پاک دے کرم دے نال۔ لائٹ کیا نہ لائٹ ویلا پر خیر آ گئی امیداں جاگ پئین کیونکہ ولاگ اپلوڈنگ تھی سی ہر حال وچ انشاءاللہ اللہ دے حکم نال تے باقی شامہ پائیاں تیرے بنا تو گھر آ جا استاد نصرت فتح علی خان فرمانے کہ تیرے بغیر شامہ پائیاں چلو کوئی گال نہیں اللہ بارے سے اون دے بغیر ہی شامہ پہ ویندیاں رہنیاں تے باقی سارا یار چڑی ودے ہاں چڑی یار چیڑی ویندا پیا چیڑی نے بریک لائیے موڑ کے ڈیٹھا سی تے وال ویندا تھا چلو کوئی گال نہیں اللہ پاک خیر کرے سی تے باقی تساں دسے سو کیویں پیارا جے کمنٹ کر کے رائے دے سو تانوں جڑے ولاگ کیسے لگ دین سمجھ تے میں گیا تساں ایویں آکھ سو باقی کوئی گال نہیں اللہ وارے سے تے باقی لگے رہا سو دبنگ ولاگ دیکھن کیتے سارا چینل سبسکرائب فالو شیئر کریں دے رہا سو محبتاں بھرا پیغام تساں سارا سن سو راندے اپنے پیاریاں پیاریاں سرائیکی ثقافتاں دے اپنے پیارے پیارے سرائیکی ماحول

اے ویور لوڈر رکشا ہے تے این سائیڈ دے ٹرین گاڑی ویندی پئی ہے مال گاڑی دا شور آندا پہ ہے اللہ خیر کرے سی تے اے لوڈر رکشا آیا کھڑے سامان فل لوڈ ہے استاد جمبو لوڈ جے کو آدھے نا تے اے ہن چڑھے دا پہ ایندے تے اللہ خیر کرے چڑھا لاوے آرام نال اینو این سائیڈ دو عوام فل مست ہے دیکھنے اچ اون سائیڈ دو لوڈر رکشا چڑھدا پہ اتے آگ تیڈیاں خیر آویں

اساں ویور ویندے پئے ماشاء اللہ خوبصورت جے گرین گرین ماحول دے اندرو تے ایویں مانجھ کے تانوں ڈکھیندے ہیں پیارا جیہا ویو سامنے ساڈے کوئی چیز آندی پئے میں کیا اپنے پیارے جیہے ویوراں نو ڈکھاواں ولاگ دے وچ پیارا جیہا کلچر ہووے اور پیاریاں پیاریاں ثقافتاں ہوون جیسا تاکوں ڈکھاؤ نہ تے تھی نی سکدا اور پیارا جیہا سورج وی یلو یلو نظر دا پیا ماشاء اللہ تے لیکن اساں اپنی منزل تے ویندے پئے کیونکہ منزل ساڈی ہاتھ وچوں مس نہ تھی ونجے۔ میس تھی گئی تاں ولا مزہ نی آونا تلے ماشاءاللہ ساگ بیجا ہے تھوم بیجا ہے بڑیاں پیاریاں پیاریاں کیاریاں بنیاں ہوئی ہیں کیونکہ سردیاں دا سیزن اسٹارٹ ہے نا جڑے جڑے سارے سرائیکی وسیب دے بھرا سا کو ڈے دے پین نا انہاں کو دا علم ہے کہ کیاریاں دے وچ کیا کیا لگا ہے تھوم بیجا ہے ساگ بیجا ہے پالک بیجی ہوئی ہے میتھرا بیجا ہے میں آدھا کیا بات ہے پیارا پیارا محال ہے چھوٹی جی سڑکی ہوندے تو ویندے پیندے ریلوے ٹریک دے چل دے ہیں ریلوے ٹریک تے چل کے تانوں ڈکھیسوں ماحول پیارا جیاں اور تساں انجوائے کرنے اور تساں ساکو ڈسنا ہے کہ تاکو کیسا لگے ساڈا ماحول اساں ایویں کیمرہ پیچھے دور ہی گھن کے آندے پے سے کیڑی گالو کے پیارا جے ویو آون والا ہے ویو آ ونجے میں آدا سکپ نہ تھی ونجے تے ماشاءاللہ ستھرے پنجاب والے نے ہر سائڈ تے صفائی ہی صفائی کر تے میں آدا پرلی سائڈ چیک کرو ریلوے پٹڑیاں دی سائڈ تو پرلی سائڈ بھی بڑا وی آئی پی بن گئے او سامنے دور دراز تو لائٹاں آنیاں پن لائٹاں کول آ ونجن تے تاکو ڈکھینے ماحول تے میں دساں گا تہاکوں چس آسی اج دے ولاگ اچ نال راہسو ویڈیو سکپ کیا نہ کریسو سکپ کر ویسو وال تساں آکھسو کہ سلیم بھرا اساکوں کیا سنڑوائے وے لالا تہاکوں اساں بڑی پیاری سٹوری سنڑیندے پئے ہیں ایں سٹوری دے نال نال راونے سورج وی یلو یلو نظردا پئے غروب تھیندا ویندے اور آپاں ایویں بڑی او دور دراز کر کے تے پہنچ آئے ساں ریلوے ٹریک تے ریلوے ٹریک تے کھڑ کے تہاکوں ڈکھیندے پئے خوبصورت جے ویو او بڑی دور دراز توں لائٹاں آنیاں پئین لائٹاں دا سرپرائز ہے یہ سرپرائز تہاکوں لائٹاں نال ڈکھاونے مزید نال راہسو محبتاں کریندے راہسو ویڈیو سکپ نی کرنی۔ ماشاءاللہ ویور او سرپرائز سامنے آ گئے کیونکہ تہاڈے انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہو گئین سرپرائز دا ساؤنڈ سنڑو ساؤنڈ کتنا دور توں ودے ساؤنڈ ایندا کتنا ہوندا پے بھاری ساؤنڈ ہے سنڑو ویور۔

عوام دا ویور پیچھے رش ڈٹھے ہوئے نا بال چھوٹے موٹے سب ننے منے پیچھو ودے آن تھے ٹرین دا ویو کریں دے نظارہ دے دے تے باقی ماشاءاللہ ٹرین گئی ہے گزر تے ہون تون دکھیں دے پہ آپ خوبصورت جے ویو وال ویندے پہ واپسی دی طرف واپسی چل کے تون دکھے سو پیارے پیارے انجوائمنٹ دے نظارے کیڑی چیز دے اور پیارے پیارے ساگ خوبصورت جے گندلاں دا نظارہ تے بڑا پیارا اور مکی دا ویو تے مایا دا کیا بات ہے تساں سارے سوچیندے ہوسو یار اے تساں کو کیا ڈیکھیندا رہنے ویور ایہی تاں ساڈے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں ہن ایہی تاں ساڈے سرائیکی کلچر دا ماحول ہے اے چیک کرو ویور ساگ دیاں گندلاں فل ریڈی تیار ہویاں ہویاں ہن جنہاں جنہاں نے بیجیاں ہن انہاں نے تاں پکا گھیدے لیکن تہاڈے بھرا ہوراں حالی کائنی پکائے جیہڑے لوگ پکیندے پئے تہاکوں دعوت ڈیندے پئے تے انشاءاللہ

اور مال گاڑی اور میں آدھا سنگل سرائیکی نظارے تے اپنے پیارے پیارے اور انجوائے کیتا ہو سی تو کو پسند آیا سی ساڑا سرائیکی ویلاگ آج دا تے باقی والا کوئی غلطی کتا ہی تھا ہی ہو سی دا سا زلو معذرت کرے سو راندے توڑے نال نال سرائیکی ویلاگ دے نال نال سرائیکی وسیب دے نال نال اور ایمیں ہی ساڑے ویلاگ کو محبتہ دیتے ہیں کرو ایمیں ہی سپورٹ کیتی کرو پیارے پیارے ویلاگ دیکھن کیتے یوٹیوب چینل پاک ویلے لائف سرائیکی آواز کو لائک سبسکرائب فالو شیئر مارا کرو